מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, און דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.
אגב נאווען די הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין דאס רעדט צון אייך מאיר דוד א פרייליך אין פורים מיר ברענגען אייך דאס בעסטע פון אונזערע פורים פראגראמען הערטס אייך צו און האט הנאה.
שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמאן. און דיס איז עלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים

און המן הרשע דער לטה. זייער עש די מכשפה. וואס שעלט ווי א מגפה. ביי זשוסף דער רעדאקטער. וואס האקט א טשייניק האקט ער. ואני.
און צווישן די אלע גרויסע לייט. שטייט פאסט ריגאסי ביי דער זייט.

דאקטאר פערעש, מיר האבן דעם מלך אין דר'ערד! ער איז א טיראן, א פינסטערלינג, א רוח אין זיין מאמען! לאמיר אים שיטן אין בעכער סם! און לאמיר אים פארסמ'ן!

ער האט געפונען ביים מלך חן ביי אונזער מלך דעם שוטה וואס שיכור'ט כסדר טאג און נאכט און האט א נאז א רויטע דערפאר ווייל ער האט אמאל ביינאכט אין טויער זיך אונטער געהערט ווי ביקסן ותרש האבן געזאגט. מיר האבן דעם מלך אין דרערד! ער איז א טיראן, א פינסטערלינג, א רחן אין זיין מאמען! לאמיר אים שטענען בעכער סם און לאמיר אים פארסמ'ען!

זשומען שטיל די מגילה. בין איך דער מלך געווארן אין כעס און נישט געהייסן מאכן קיין שיעס און הענגען די בונטארן די צוויי אויף צוויי באזונדערע תליות, און צו מרדכי הצדיק האב איך געזאגט, דו מעגסט אין מיין טויער האנדלען מיט שנארוואדלעס, מיט כשר'ע זיוף, מיט פאסטא און מיט מאנדלען.

א נאקעטע אהער.
לויפן די שטאפעטן און קומען צוריק צו גיין, דער מלכה ושתי טוען וויי די ציין. שמייכלט המן כיטרע. אדוני קעניג, ניין! ס'א תירוץ פאר די בענטשליכט די מעשה מיט די ציין. זאגט דער מלך שיכור.
טא זאל מען זי ברענגען.

לאז מיך נאך א רגע מיט מיין ווייטיג אליין. לאז מיך נאך א רגע מיט זונען פארגאנג, מיין יונג שיין לעבן טוט מיר אזוי באנג. מיין יונג שיין לעבן מיט מיינע יונגע יאר, מיינע גילדענע רינגען, מיינע גילדענע האר. ניט איטאליע ניט איך, מאך נאך נישט נאכט, ביז איך וועל נישט האבן כאטש איין מאל נאך געלאכט.
אזוי וויינט די מלכה ושתי מיט א ביטער געוויין. וואס זי מוז אזוי יונג פון דער וועלט אוועק גיין.

ווייסט אז אז פורים איז איז פאר מיר זייער א א וויכטיגער חג, ס'איז זייער וויכטיג, ווייל מיין זיידע עליו השלום איז געבוירן געווארן פורים, און נאך איידער אפילו דער מאמענ'ס מילך האט אריין געזאפט אין זיך דעם ריח דעם ריח חלוצה, דעם וויצלדיגן גייסט וואס דארף הערשן אין דעם חג. ער איז אליין געווען א סטריקעווער אייניקל, אַ סך ווייסן דאָס שוין. זײַן זיידע, מײַן זיידנס זיידע הייסטס, איז געווען דער רבי ר' וועלוול אוסטריקעווער. און וועלוול אוסטריקעווער, וואָס זײַן אמתע פֿאַמיליע איז געווען לאַנדוי, איז אויך געווען דער זיידע פֿון מײַן זיידנס גליצגעשוועסטערקינד, דעם באַרימטן ייִדישן פּאָעט זישע לאַנדוי. לאַנדויִן, זישע לאַנדויִן פֿלעגט מען אַ מאָל רופֿן דער ייִדישער לאָרד בײַראָן. נאר ווען מיין זיידע משה וואלט אויך געווען א בארימטער איד, וואלט מען אים אוודאי אנגערופן דער פערטער סטודזש, איז ער קראלי לערי מאל און מויש. איך האב אים אמאל געפרעגט, איז נו זיידעניו, וואס האסטו געטון, עס הייסט, ווי אזוי האסטו געצויגען חיונה אין דער אלטער היים? ענטפערט ער מיר כהאי-לישנא, נו, יא יא, איך פלעג מיר ארויס נאך שחרית מיט א שטריק, און צוריק מנחה צו מיט צוויי פערד. ס'טייטש זיידעניו, ביסט טאקע געווען א פערד גנב, פארשטעלט פאר א חסיד? זאגט ער מיר, וואס הייסט פארשטעלט? יעדער חסיד איז מדקדק אויף מצוות קח לך, נעם די פאר זיך, א חסיד וואס נעמט נישט, ווערט באלד א ליטוואק, און א ליטוואק פאר א פארטיקער אפיקורס האב איך נישט געהאט קיין ברירה. עד כאן מיין זיידע און עד כאן די סיבה פארוואס ס'מיר אזוי וויכטיג פירום. א דאנק, איך האב נישט געוואוסט אזויפיל וועגן דיין יחוס. אוי א ביג יחוס, גרויסער יחוס.
איז גוט. וואס נאך קענסטו אונז דערציילן וועגן פורים? וועגן פורים, פאר אזא אידן ווי מיין זיידע איז אלע טאג געווען א שטיקל פורים. נאר פורים, ווי איך האב שוין דערמאנט, און ווי אלע, בין איך זיכער ווי אלע ווייסן שוין, איז א חג, נאר ער איז נישט קיין יום טוב. יא, מען מעג פארן און שרייבן און אנצינדן ליכט, דעריבער זאגט מען אויף מאמע לשון, פורים איז נישט קיין יום טוב, און קישן תחת איז נישט קיין קללה. דאס הייסט אז פונקט אזוי ווי פורים קען אויסזען פון דרויסן פאר א יום טוב, אַלע גײען אין שול, די װאָס טראָגן נישט קײן קאָסטיומען גײען זיך אום אין בגדי שבת, מע מאַכט אַ סעודה און איז מקיים די מצװה פֿון ושמחת בחגך און און נאָך מיט אַ שמיטשיק. נאָר אין גרונט און נאָך אַלעמען איז ער פֿאָרט קײן יום-טובֿ נישט. און אַזױ איז עס אױך מיט קישמיש און תּחוס. ס'קאָן זײַן אַז אױף ענגליש װאָלט אַזאַ אױסדרוק געגאָלטן פֿאַר אַ קללה, נאר אויף אידיש וואס איז אזוי רייך אין קללות איז ער א פשוט'ער ניבול פה און גיט נישט קיין נישט קיין אמת'ן נישט קיין אמת'ן שטאך א קללה, אן אמת'ע אידישע קללה פארבלייבט אַלע צען זאָלן דיר אױספֿאַלן, דער אײנער זאָל דיר בלײַבן. אַלע װײסן שױן אַף װאָס, נאָר אײנער זאָל דיר בלײַבן אַף צאָנװײטיק. נו, דאָס, דאָס הײסט געשאָלטן! דאָס איז אַ קללה, װאָס טשעפּעט זיך צו צו דיר, גײט מיט דיר אַהײם, גריזשעט דיר מוח און בײנער, ביז דיר עסט זיך נישט, ביז דיר שלאָפֿט זיך נישט, ביז דיר וועט זיך שווינדלט שוין פאר די אויגן מיט עגמת נפש, האי גאטן יו גאטן יו, ווען וועט שוין קומען דער צאן ווייטאג? מ'האט נישט געזאגט אז ער זאל אנקומען תיכף אז פאלן דיר ארויס אלע אנדערע ציינער, ניין ניין ניין מיט אן אלף, דיין איינציג געבליבענע צאן איז א מין סטראכאווע, א מין פארזיכערונג, אן אינשורענס. דער ווייטיק וועט אנקומען נאר ווען עס געפעלט דעם מקלל, דעם וואס האט דיר געשאלטן, ווען אים ווילט זיך נאר שיקען. און דו, דו בידנע קעלבל, דו קוקסט דאָ אַרױס מיט האָפֿענונג, דו לעקסט נאָך אין צאָן-װעטיק, װי ייִדן נאָך משיחן, און אין בעסטן פֿאַל, פֿון דעם מקהלשטאַנדפּונקט, װעסטו זיך אַרײַנדײגן אין אַ האַרץ-אַטאַקע, װעט ער נישט מוזן דעם צאָן-װעטיק שיקן. אַ מאָל, אַ מאָל, װאָס מיט אַ מאָל? מיט א סאך יאר צוריק בין איך זיכער פלעגן ווייבער, פרויען, זיך אויסארבעטן פירעם א מין צייט פלאן, ווי באוויסט איז דא א קיילעכדיגע חודש צווישן פירעם און ערב פסח, און ס'איז אמאל געווען פארשפרייט אן אויסדריק יעקי פירעם טאקע ליל שמירים, עס הייסט וואס פאר א פירם? אזא פסח, ליל שמירים, ליל שימורים, איז די ערשטע נאכט פסח. נאר וואס וואס איז אטעטש? מיר האבן צו טון דא מיט ענייני וועסט, אז א פרוי איז פירם נישט קיין נדה, וועט זי אויך פסח נישט זיין, און וועט זיין ביכולת זיך צו פירן ווי א מלכה צום סדר, זיך אנלענען ביים מאן, און נאכדעם קענען זיי ביידע זיך אנלענען אויף זיך, און פון דעם קען מען רעכנען צי זי וועט נאר מוזן קאכן אום סוכות, און דאס באהעפט אונז זיך פירן. ווען ס'איז נאר מעגליך, אוואדע. דאס באהעלפן פאך האט אויך א שייכות מיט א פסוק אין מגילת אסתר. עס שטייט דארטן אין ערשטן פרק, אז נאכדעם ווי ושתי זאגט אחשורושים נאט טו נייט, שיקט אהרש א באפעל צו אלע הונדערט זיבן און צוואַנציק מדינות מהודו ועד כוש, להיות כל איש סורר בביתו ומדבר כלשון עמו. דאס הייסט יעדער מאן זאל הערשן אין זיין שטוב און רעדן די שפראך פון זיין פאלק, און די מפרשים זאגן אז אז דאס הייסט אז אז ווען א מאנ'ס פרוי קומט פון דער פרעמד קען ער זי נעטן צו רעדן זיין לשון אנשטאט איר אייגענע שפראך. און פון דאנעט נעמט זיך דאס באקאנטע אידישע גלייך-ווערטל, ווייבער זענען געבילדעט און קענען אלע צוויי שפראכן, איינער פאר דער חתונה און איינער נאך דער חתונה. און דאס איז די איראנישע גירסא פון רשי'ס כופה את אשתו ללמוד את לשונו, ער קען נייטן זיין פרוי זיך אויסצולערנען זיין שפראך. נאר אזוי ווי דער לשון קודש'דיגער ווערב לדבר, לדבר, צו רעדן, צוזאמען מיטן ווערב לספר, לספר, צו דערציילן, איז אן אפטע תלמודישע לשון נקיה, אן אויפעמיזום פאר תשמיש אמיתי, פלעגט עם ח פארטייטשן דעם פסוק אז דער מאן קען פאדערן וואס פאר א מין סעקסועלן פארקער ער וויל, אבי מען איז נישט עובר אויף קיין לאוו. און אזא פארבינדונג פון פירם מיטן געשלעכטס אקט האט דערגרייכט ביז צו די המן טאשן וואס מען עסט. לכתחילה, ווי אסאך אידן ווייסן שוין, האבן המן טאשען געהייסן גאר מן טאשען אדער מאן טאשען, ווייל מען האט זיי געבאקן מיט מן. נו, ווי קומען זיי צו המן? די דריי-עקיגע מן טאשען האבן גארנישט נישט צו טון, נישט מיט המנ'ס אויערן און נישט מיט זיין הוט. מען האט גיכער געפונען פאר דעם א מין רמז, אן אנצוהערעניש אין דער תורה. עס שטייט אין פרשת בשלח אז בני ישראל אכלו את המן, זיי האבן געגעסן דעם מן, די מענא, נאר אזוי ווי איין ווארט וואס לייגט זיך אויס היי מ נ איז ענליך אין א צווייט ווארט וואס לייגט זיך אויס היי מ נ אדער ה' מ נ, האט מען געמוזט עסן א צוויידייטיגן מן המן, דאס הייסט די מן וואס מיט אים די מן וואס מיט אים פילט מען אן די תשליך טעג, און המן הרשע וואס האט געוואלט אוכל את יעקב זיין, אויפעסן אלע אידן, און יעצט עסן מיר אים גאר אפ. און אמאל אין דייטשלאנד און אין האלאנד פלעג מען באקן המנ'ס אין געשטאלט פון א מענטשען, פון אינגבערלעיקעך, פון דזשינדזשערברעד, אזוי ווי די היינטיגע סענטע קלאוזעס און טודרוס בערן, א טעדי בער. נאר דאס איז שוין אן אנדער מנהג. ביי אונז האט חברה לעצם א קוק געטוהן אויף די דריי עקן מיט שווארצע מיטנס ווערן זיי פארגליכן אין די מות המקום, און פון ווארט האמענטאש איז געווארן א סלענג טערמין פארן ווייבערשן געשלעכטס ארגאן. עס איז וואולגאר נאר נישט קיין ניבול פה. זענען דא ערגערע ווערטער פאר די זעלבע זאך אויף מאמע לשון? מען קען נוצן פירגע און קניש מיטן זעלבן באדייט מיטן זעלבן באדייט ווי המן טאש. דעריבער איז שווער צו שרייבן עראטיק אויף אידיש. שטעלטס אייך פאר למשל ענייס נין'ס עראטישע ראמאן וואס הייסט אויף ענגליש Delta Venus וואלט אויף אידיש געהייסן המן טאש אוו לאוו. און עס איז כדאי צו באמערקן אין שייכות מיט דעם אז דאס ווארט גרעגער קען מען אויך נוצן פאר'ן מענטשליכן עבר, און אז ס'טרעפט א גרעגער, ס'טרעפט זיך א גרעגער מיט א המן טאש, ווערט דער מוהל אמאל א צופרידענער. איך וויל ווינטשן אלע א פרייליכן א ליכטיגן פורים און זאל זיין אורה ושמחה וששון וקר פאר אלע אידן דא און איבער דער גארער וועלט, אמן.
This is WUNR Brooklyn. שלום בענפעלד שלום עליכם.
עליכם שלום מאיר. און א פרייליכן פורים.

כאָטש זי איז אַ באַוווּסטע פֿאָרשערין פֿון דער ליטעראַטור פֿון גלות, אַזוי אַז איר צוגאַנג איז אַ ביסל אַ ייִדישער וויץ, דאָס הייסט, ס'איז אַ פּאַראַדאָקס. אָבער פּאַראַדאָקסן זענען אינטערעסאַנט, און איר בוך וועגן ייִדישן הומאָר איז אויך זייער אינטערעסאַנט. נו, זי שרייבט, זי, לאמיר זאגן, זי קריטיקירט סיגמונד פרויד, וואס האט אויך געשריבן וועגן אידישע וויצן, ווי באקאנט, ער האט זייער ליב געהאט אידישע וויצן, און געזאגט אז אידישע וויצן זענען ענליך צו חלומות, אין דעם וואס זיי דריקן אויס דאס וואס מען קען נישט אפן

און זי גיט אונז די געשיכטע פון דעם אידישן וויץ, דאס הייסט סיי כראנאלאגיש און אויך געאגראפיש, און די ביידע צוזאמען, זי זאגט אז דער אידישער וויץ ווי מיר פארשטייען דאס איצט איז נישט זייער אלט, מען וועט אין אין תנך ח נישט געפינען קיין וויצן, סיידן שרה'ס וויץ ווען זי לאכט ווען זי געפינט אויס אז זי וועט האבן א קינד, זי איז שוין זייער אן אלטע פרוי, און נישט נאר איז זי אלט זאגט זי, נאר איר מאן איז אויך אלט, איז אויך א מין וויץ, אבער דאס איז דאך שוין דער איינציגער וויץ אין אין אין דער תורה.

אבער זיי זענען בשעת מעשה זיך געפילט אז זיי זענען אינעווייניגער אבער אויך אינדרויסן און דאס האט געשאפן א מין שפאנונג וואס דער וויץ האט געקענט אויסדריקן און היינע האט דאס אויסגעדריקט פון זיינע אנעקדאטן וועגן אידן וואס שטופן זיך אין דער גוי'אישער געזעלשאפט, אדער וואס פרובירן ווערן מער גוי'איש ווי די גויים, און פארשטייט זיך ער אליין האט זיך גע'שמד'ט, און ער מאכט חוזק פון דעם אויך. אבער דאס איז געווען אין דייטשלאנד וואו דער אידישער הומאר אזוי צו זאגן איז געווען קריטיש פון דרויסן, דאס הייסט מען האט חוזק געמאכט פון אידן וואס שטופן זיך אין דער דייטשער געזעלשאפט, עס איז געווען נישט אזוי פיל אידישער הומאר וואס אידן זאגן וועגן זיך אליין, סיידן

קען מען שוין געפינען די אנהייבן דערפון קען מען שוין געפינען ביי היינען אין די ערשטע האלב פון ניינצענטן יאר הונדערט, אבער דער אמת'ער אידישער וויץ, דאס הייסט וויצן וואס אידן דערציילן וועגן זיך אליין און צו זיך אליין, דאס דארף מען שוין גיין זוכן אין מזרח אייראפע און אין דעם אידישן הומאר פון די אידישע מאסן וואס האבן דערציילט וויצן נישט צו גוים אבער צו זיך אליין. דא איז די צענטראלע פיגור שלום עליכם. און דאס פאר מיר איז געווען זייער אינטערעסאנט ווייל זי זאגט כמעט אז שלום עליכם האט געמאכט אידיש א שפראך פון הומאר, ווייל ביז דעמאלט איז נישט אידיש געווען פארבונדן קיין סאך מיט הומאר, געווען אידישע שרייבער וואס האבן גענוצט הומאר, מענדעלע האט עס גענוצט א מין סארקאזם, און דא און דארטן ביי פרצ'ן לאמער זאגן און ביי פריערע שרייבער, אבער ביי שלום עליכם'ן איז אידיש אזוי צו זאגן נישט אינגאנצן הומאר אבער אידיש איז דורכגעפלאכטן מיט הומאר און זי זאגט אפילו אז אידן ליינענדיג שלום עליכם האבן אליין גענומען טראכטן וועגן אידיש ווי א מיטל אויסצודריקן הומאר. און פארשטייט זיך אין שפעטערע דורות אין אמעריקע זענען דא מענטשן וואס מיינען אז אידיש האט צו טון בלויז מיט הומאר, אז מען רעדט אידיש וויצלט מען זיך און מוז מען זיך וויצלען. נו, ס'איז אינטערעסאנט, און ס'איז אינטערעסאנט אויך וואס זי האט צו זאגן וועגן דעם אידישן הומאר אין אמעריקע, מיר רעדן יעצט געאגראפיע. וואס זענען פון די אינטערעסאנטסטע זאכן?

האט מען זייער שנעל געקענט אריבערפירן פון די קעטסקילס גלייך אין די טעלעוויזיע סטודיאוס, אזוי אז אידישע הומאר אין אמעריקע איז געווארן א מין אלגעמיינע הומאר, און האט פארלוירן אין א געוויסע מאס דעם

זענען צו האבן אסאך ציוניסטן געהאט א זייער נעגעטיוון צוגאנג צו גלות לעבן און בכלל און צו אידיש בפרט, האט איר געזען סימנים פון דעם אין רות ווייס'ס שרייבן אין דעם בוך? יא, און זי קענט אז אידן האבן שוין געהאט גענוג פון די אלע צרות און אז די אידישע וויצן שפיגלן אפ אין א געוויסן זין א מידקייט פונעם גלות פאר אבער איך מיין זי זי טרייבט איבער דעם באגריף וואס דער אידישע וויץ איז נאר א פראדוקט פון דער אידישער לאגע פון זיין גערוידעפט אין מזרח אייראפע אדער אין מיטל אייראפע אין דייטשלאנד אין עסטרייך נישט אזוי אפן גערוידעפט יעדנפאלס.

מיט כסדר געפרעגט פראגעס און זיך גע'טענה'ט און געפרעגט שאלות אויף שאלות און אלס האט זיך געענטפערט מיט א פראגע צער. וועגן דעם רעדט זי ווייניג. דעם אלטן וויץ וועגן איהם איז זאג פארוואס ענטפערן די אידן א פראגע מיט א צווייטע פראגע און דער ענטפער איז פארוואס זאל מען נישט ענטפערן א פראגע מיט נאך א פראגע דאס הייסט אז דער יידישער הומאר האט אין זיך א וויכטיגן עלעמענט פון דער יידישער רעליגיעזער קולטור, און וועגן דעם שרייבט זי ווייניג. איך מיין אז זי איז אפשר נישט אזוי באקאנט מיט דעם. און מיר געפעלט די פלפול וויצן, און איך האב זיי, כאטש זי האט אסאך וויצן אין איר בוך, אלטע וויצן מערסטנטיילס, און אסאך פון זיי קען איך, און אסאך פון זיי האב איך געפאקט איך וואלט עס געקענט בעסער דערציילן ווי זי, און דאס איז זייער א, דאס איז אליין א אידישע וויץ וואס אידן לאזן נישט די אנדערע אידן דערציילן קיין וויצן, ווייל יעדער וויץ, יעדער איד האט שוין, קען שוין אלע אידישע וויצן. איך וואלט געהייסן אז מען זאל דאס קויפן און ליינען, ס'איז א אידישע הומאר, איז זייער אינטערעסאנט, און די וויצן ביי איר זענען טאקע, זי דערציילט עס זייער פערזענליך, זי דערציילט וויצן וואס זי אליין האט געלאכט פון זיי, איז גוט, קען מען, ס'איז סיי ערנסט סיי אמוזירנדיג. גוט, א שענעם דאנק. איז א נישט קיין א סארט שענעם דאנק כל טוב און האט א פרייליכן פורים. א דאנק און איך ווינטש דיר און דיין משפחה אויך א פרייליכן פורים, זיי געזונט. זיי געזונט.

דאקטאר קעטרין העלערסטין, פראפעסאר אוו אידיש עט יוניווערסיטי אוו פענסילוועניע, זונטאג דעם עלפטן מערץ פון זעקס ביז זיבן דרייסיג אין אווענט אין באסטענער ארבייטער רינג איינס זיבן זעקס וועי ביעקן גאס ברוקליין, פאר אינפארמאציע ווענדט זיך צו זייער וועבזייטל סירקעלבאסטען דאט ארג אדער טעלעפאנירט אן זעקס איין זיבן פֿינף זעקס זעקס זעקס צוויי אַכט איינס, סיקס וואן סעווען פייוו סיקס זעקס סיקס טו עיט וואן. איך בין געבוירן שמחה שפירען פרייליך בין איך דערפאר איך עסן טרינקען טאנצען שפרינג אין טרויריג זיין זאגאר עס קען זיין א שניי איך טאנץ אין שריי הורא טאמער הער איך מוזיק שפילן מוז איך טאנצן גלייך טאמער הער איך מוזיק שפילן קוק איך אויף קיין זאך עס גייט מיר אריבער א גרויל אין קערפער מיין נערוון ווערן צעגליט.

איך קום אַרײַן צו אײַער אַזירער, אַפּראָזירן מיך. ער זעצט מיך אַנידער אױף דעם בענקל און זײַפֿט מיך אײַן גאַנץ גיך. דער זירער הײבט מיך אָן צו ראַזירן, הער װי מוזיק שפּילט. איך הײב אָן צו טאַנצן אױף דעם בענקל, אַ שניט האָב איך דערפֿילט.

טארארארא לארארא לארארא טארארארא טאראלאלאלאלאלאלא מיין שוויגער זאל לעבן אין מיר געשטארבן נעכטן ווערט א וואך געגאנגען בין איך אויף די לוויה קליג א קלאג אויף דעם בראך באלייט האב איך מיין טויטע שוויגער ביז צו די רויטע בריק. פלוצלינג הער איך דארט שפילן א פרייליך ליסטיג שטיק, הערסט וואס ס'איז געשען? איך טאנץ און שריי הורא, די לוויה אינגאנצן הייבט אן צו טאנצן, גיב איך איין געשריי, טאמער הער איך מוזיק שפילן מוז איך טאנצן גלייך, קוים האב איך נאר מוזיק דערהערט קוק איך אויף קיין זאך,